Darba minnhom għaddi li minn moħħi li noħroġ mis-sistema kompletament noħroġ bom barra mis-sistema. U bdejt nagħmel daqsxejn ta' ndaġni Sewwa bdejt nattakka ras il-għajn għax ovvjament l-istrateġija biex tiġi affettwata hekk tittagħmel. U bdejt naħseb u naħseb u nitkellem ma' ħbib tiegħi illi għandhom l-istess eh, mentalità li għandi jiena. U kelma tqanqal lill-oħra. Jiena ddeċidejt peress li jiena ikkonvinċejt lili nnifsi biex noħroġ minn din is-sistema tal-bass sewwa illi inti trid bilfors taqdef għax inkella tegħreq, bilfors iċċafċaf, tibqa' ċċafċaf għax inkella tegħreq. Jiena bdejt ngħid imma ili naħdem dan is-snin kollha. Għamilt passi żgħar f'ħajti rigward is-soċjetà, sewwa rigward rigward kif inti tintegra bħala persuna illi tista' toqgħod lilek bħala persuna skużi ċivili illi inti għandek fejn toqgħod, għandek indirizz u tgħix b'mod b'mod ċivili, sewwa, ma tgħix fis-sens blakkarija, xorta qed tinħares lura qatt imma jiena persuna li li veru ħdimt f'ħajti u batejt għax kelli kelli barra li jiena persuna, inqis lili nnifsi persuna akkademika sa ċertu punt, il għaliex għal ċertu studju, għandi ċertu kodba, publikati u sabaħu dalam, ma xorta minnix persuna illi nħobb noqgħod ġo uffiċċju. Sewa, eh, jien persuna li nħobb xogħol manwali, sewa, eh, u jien persuna kreattiva u nħobb inħobb eh, Naħdem b'mod li jtini pjaċir lili, sewwa, mhux għax persuna li għamilt ċertu studju mela allura jiena l-linja tiegħi li nintefa' ġo ninqafel ġo uffiċċju. Jiena jiena ħdimt bħala tajlejer, bħalissa naħdem bħala mastrudaxxa. Ħdimt ħafna affarijiet, ħdimt fl-industrija tal-film sa minn ta' xar snin. Jifieri dejjem kelli xogħlijiet manwali, dawn ix-xogħlijiet għażilthom jiena u għaddejt bażi ġifieri batejt, eh, ovvjament ma rridx ninnega li ma batejtx għax meta kont naħdem ma' missieri fil-madun. Hemm eh, kien xogħol li jbażbrek u dak iż-żmien u terġien u xkejjer Sewwa, dawn ovvjament tibda tibda tħosshom meta tibda tikber dawn l-affarijiet. Bħalissa s-sbaba tiegħi nkollu għaddej minn mal-braids. Mhux issa taw, ġo l-istadi. Xogħol ovvjament. Nkollu għaddej kollu nirriskja s-sbaba tiegħi minn mal-braids għaddej minn ma xfafar, imma ma ġara xejn. Għattiena din it-tbatija kollha u s-sagrifiċi li għamilt fajti. Għamilt passi tajbin u qed inħossni sodisfatt sewwa b'dak li jiena ħdimt għalih u rnexxieli nikseb. Għad imma fil-veru sens tal-kelma meta jgħidulek inti tgħix b'mod tajjeb? Aħseb naqa' dwarha din. Kemm inti skjav ta' ħajtek u ma tirrealizzax. Sa ċertu punt int konxju tagħha għax inti tqum tgerger kull filgħodu illa da xogħol ta' kuljum. Anke tfal għadhom jimbtu imsieken ta' tliet snin, ta' erba' snin u ta' inti tqajjimhom minn sbiħalla biex jilqgħu l-van. Jiena l-mara tiegħi toħodhom hi. l-iskola, mbagħad wara tibqa' sejra x-xogħol. Sewwa? Imma la jikbru daw iridu ovvjament l-iskola tinbidel u jridu morru forsi jkun hemm xi distanzi jitwal. Imma meta toqgħod tirrealizza tgħid inti tgħid Jiena all right, qed ngħix tajjeb imma Ammara tkellmet imbagħad ta' kuljum. Ah, din ħajja tajba. Mhix ħajja tajba li inti tgħix mela f'sena sħiħa inti qed tgħix ġimagħtejn. Ejja ngħidu xahar minn tnax-il xahar inti qed tgħix xahar. Sura ċivili biex ngħidu hekk, meta ngħidu ċivili mhux iċ-ċiviltà ta' din is-sistema, ċivili fil-veru kif inti suppost tgħix. Sewwa, mhux fil-ħakma tal-ingravajjet ta' dawk illi jaħslulek moħħok illi din hija sistema, din hija sistema, sewwa, illi għandek l-awtoritajiet qed jaħdmu illi għandna xogħlijiet għalik ovvjament biex inti tibqa' ddawrilhom ir-rota ekonomika ħalli l-pajjiż, meta ngħidu l-pajjiż mhux il-poplu, meta ngħidu l-pajjiż dawk illi jiena meta nipparaguna ħajti fejn wasalt jiena ma' dawk illi telgħu għamlu ħames snin f'leġiżlatura fil-gvern saru miljunarji. Miljunarji. Sewwa? Jien ngħid ma' dawk nipparaguna ħajti. Mela jiena ili naħdem mindu kelli sittax-il sena. Missieri kien joħodni għax-xogħol ta' ħdax-il sena għax ħa nispjegalkom naqra, jiena peress li jiena persuna ribelluża, sewwa, u dejjem irriġettajt l-istudju mandatorju l-iskola, jien dak li naf tgħallimtu waħdi. U reġgħet tgħid li ttini l-iskola. Jien għal dak l-affarijiet li naf, il għaliex għandi passjoni kbira, għandi kilba kbira, għandi kurżità kbira biex nitgħallem, biex insaħħaħ lili nnifsi, imma mhux minn dak l-aspett li titmali, tdeffisli ġo moħħi s-sistema biex iġġibni magna tal-flus lili, le għandek ċans. M'għandek ċans. Jiena tgħallimt dawk l-affarijiet li jtuni pjaċir. li jduni pjaċir. Allura meta missieri beda jara li jiena m'iniex persuna li nħobb l-iskola u qatagħni dana da m'għandux futur. Mela ħa nipprova ngħallmu sengħa. Ħa nibda nieħdu miegħi għax-xogħol ħalli nra u ħalli la jikber. Ovvjament meta jasal fl-età ta' biex jidħol fis-sistema tax-xogħol, fid-dinja tax-xogħol, għall-inqas dan jaf x'jagħmel xi ħaġa sewwa. U nirringrazzjah il-Missieri jiena, ġifieri, għaliex bil-għajnuna tiegħu jiena sirt persuna handy, sewwa, eh, jiena persuna prattikament naf nagħmel ħafna affarijiet, dik il-ħaġa li kont naħdem mal-films titkellem waħedha, mal-films inti tkun taf les li tagħmel kull ma jinqalaw. Fid-dawl, fil-bini, avolja hemmhekk hemm setturi differenti hemm il-construction, hemm il-painters, hemm il-props, hemm ħafna setturi differenti, imma meta ngħidulek set dresser jew prop man, dan ikun jagħm dan ikun espost għal ħafna tipi ta' xogħol bl-idejn. Sewwa, bil-Malti jkun jack of all trades, bil-Malti, sewwa. Eh, insomma, għaw missieri kienu kien kien jħodni għaxxol minn meta zejra, jwa kont nuqat nilab dak iż-żmien. Ma kontx naħdem, kont nuqat nilab. Imma ovvjament il-qoddim meta bdejt nikber, eh, bdejt nintegra iżjed fid-dinja tax-xogħol u bdejt nieħu interess. Speċjalment meta żiedni meta bdejna naqsmu il-flus. Ovvjament jiena bdejt inpoġġi l-madum għax kont tgħallimtu bdejna naqsmu l-flus. Imma insomma rilevanti. Ah, meta bdejt bdejt naħseb qed jiena illi naħdem dan is-snin kollha dawn l-20 ta' snin kollha. U prattikament għamilt passi ta' nemlu fejn dawn li jitilgħu f'ħames snin isiru miljonarji. Et, Mhix sew, mhix sew, mhix sew, dawn qed jigdbulna kontinwament. Mela allura meta għandek leaders ipokriti, ċarlatani, sewwa, illi lilek kif ġralna meta dħalna fl-Ewropa, meta meta ħaslu moħħ il-bniedem meta orewlu Orewlu s-sabiħ biss. Ta' x'se tipprovdi l-Ewropa, orewlu s-sabiħ biss. Imma l-ħażin ħbewulu, ovvjament. Il-gvern ta' dak iż-żmien mhux se jispara għal saqajh, jgħidlek jekk se noħroġilhom kollox. Dawn mhux boloh daw in-nies, jgħidulek isma' imma eh, hemm ħafna affarijiet illi se jimxu kontrina te le ta' le. Eh, eh, għax Minkejja li hemm affarijiet tajbin, hemm daqs kemm hemm tajbin hemm ħżiena. Mela, aħjar nibqgħu kif aħna għax kif aħna nafu. Imma kif se niġu, mhux se. Allura x'jagħmlulek? Ħarġulek it-tajbin biss. U bella wiegħlu l-poplu, Jiena bi ħġari Ma mortx nivvota, ma mortx nivvota l-Unjoni Ewropea, ma mortx nivvota. Biex kont naf xinu ġej ta' għax jiena kont naf jiena politiċi qas qatt ma nspirawni, qatt, ġifieri, qas qatt ma nspirawni, dajn li naf li dawn nies huma dawn nies ipokriti għandhom żewġ uċuħ, wieħed wieħed għal konsum pubbliku u l-ieħor biex jipprijanaw kif biex itejbu u jħaxnu bwiethom sewwa. u biex huma ovvjament jibqgħu jibqgħu eh, pappuha. Allura fiduċja fil-politiċi m'għandix jien. U meta inti għandek fis-sistema leaders li huma nies ta' azzjoni negattiva, għax tippretendi li jkollok sistema tajba li inti set li inti set kampa li inti sesser miljonarju li għax għanek għammuħat biex jisser miljonarju f'din id-dinja bil-korruzzjoni. Imsija jekk inti se timxi b'subgħajk dritt se tagħmel il-flus? Le, għala? Għax iżjed ma taqla' l-gvern iżjed jintaxxak. Iżjed jintaxxak. U mhux minn dak l-aspett biss, hemm ħafna affarijiet illi inti ma tistax issir tajjeb, komdu, fil-qligħ tal-flus kemm tixtieq, sewwa? Dik il-ħaġa biss illi inti, għall-mod tal-kelma, ma tistax iżżomm id-dar iżjed, ma nafx kemm qiegħda, iżjed minn għaxart elef jew iżjed minn ħamest elef, ma tistax. Għaliex ma tistax? X'jiġifieri ma mela dak mhux flusi? Jien qlajthom b'mod onest. Mhux bil-korruzzjoni, bħal xi ħadd, għax jiġifieri ma nistax inżomm il-flus fejn irrid inżommhom, bilfors irrid inqegħdhom il-bank jien il-flus, u issa ġejjin f'dinja diġitali rigward il-flus. Ovvjament aħna anke n-nies ġejjin diġitali issa mhux il-flus biss, għax il-klieb ilhom diġitali ċċepjati Issa qed jiċċeppjaw lin-nies. Sewwa? Ħajġibuna kompletament mhux zombies, ta' aħna diġà zombies, issa robots. Il-pass li jmiss, it-tarġa li jmiss robots issa. Sewwa? Ħalli inti aħna diġà kif ipoġġuna noqogħdu. Imma issa jgħaffsulek. Issa m'għandhomx għalfejn jikkonvinċuk issa u jibbrainwashjawk, jieħdu jidħlu f'dak il-ħesel kollu ta' aħbarijiet u kampanja ta' ħasil tal-moħħ issa jgħaffsulek bottuna bum u tpoġġi bil-qiegħda. Robot, kompletament robot. Hekk ħajġibuna issa. Imma m'għandhomx fucking ċans ma' minu konxu, sewwa, daqskemm ma kellhomx ċans fil-Covid, min kellu rieda tajba u rieda b'saħħitha hemm baqa'. Jiena ma beżgħunix xejn, xejn! Ma ntimidawniex, u ċ-ċitazzjonijiet fuq il-mask li qrajt? Ma ntimidawniex jien, u kont immur niddeffes ma' eluf ta' nies il-Belt fil-protesti? Ma mratx, ew għadni għaddej. Bil-biża', biża' galore li bdew jitfgħu fuq l-aħbarijiet, fuq ir-reklami, fil-films u hekk. Għax anke tara biċċa film, kulħadd bil-maskri kienet, dawk bis-serjetà. Niftakar l-aħħar żewġ films li kont, il-producer tal-film inkollu jgħaddi minn ħdejja milli hekk nagħmel l-onor. Eklu jekk titkeċċini, m'għandekx ċans nilbisha. Taljan kien, li m'għandek ċans nilbisha. Għatlu. U mbagħad kien jgħaddi għam jgħam il-lek minn kien jgħaddi għam jgħam il-lek. U żgur. Mela nxi fucking popat jew ħadd għamel li tibbija. Allura meta nibda nħares lej dawn in-nies li fi ftit snin jiġu imperaturi, sewwa. Ibda tgħid allura jiena qed ngħix f'sistema ta' ugwaljanza f'sistema trasparenti? Le. Qed ngħixu f'sistema ta' min hu l-iżjed b'saħħtu jħawwel u min hu l-aqwa jħawwel. Din mhix ċiviltà f'saħħitha, jiġifieri healthy. Din hija ċiviltà marida. Marida, kulħadd jisraq lil xulxin, kulħadd jigdeb, Kulħadd jinganna 'l xulxin. Din hija d-demokrazija li ngħajtu biha? Din hi? Allura jiena, jiena ridt ninqata' minnha, ridt ninqata' minn dan il-ħmieġ kollu. Kelli, jiena l-Malta veru nħobbha, veru nħobbha, imma qisek tasal f'ċertu punt f'ħajtek illi tibda tgħid, Tgħid imma jiena issa għarrajt, u artu żgħar, u artu żgħar għadna noħorġu, u għadna minkejja milli pajjiżna m'għadux tagħna, għadna noħorġu, sa ċertu punt għad għandna naqra libertà, sakemm ma jerġax iqumilhom u jagħlqu l-pajjiż sewwa u aħna iżola, aħna gżira. Aħna ma tgħidx art ferma. Le aħna gżira. Aħna kif da jagħlaqlek l-airport għidli fejn il-Alla se tmur. Di priġunerija tiġi ġo ħabs, litteralment ġo ħabs. Abida għaddej minn moħħi jien qed tgħid nixtri xi biċċa art x'imkien barra minn Malta. il-Greċja l-artijiet b'xejn, Ċipru l-artijiet b'xejn, Sqallija u l-Italja la fil-Kampanja ta! fil ma jien ma rridx infittex ġo ċiviltà ġo l-Kampanja eh, mela la ġo dal-bini ġo dal-diżastru xi dwejja ma rridx. Jiena rrid ngħix fil-kwiet, ma rridx nisma' il-mowba li nħabtu mal-ħajt. Imma peress li ngħixu ġo ċiviltà, Nmur ngħix ġol-kampanja u ngħix iżjed rilassat, tgħidli m'hemm ħafna affarijiet. Meta toqgħod taħseb veru. Hemm ħafna affarijiet. Aħna marbutin b'ħafna affarijiet, ara s-sistema kemm hi għaqbuta kumplessa. Illa għaliex jekk inti bħala persuna tibda tgħid iva dan ha pjan tajjeb, dan ha pjan li jista' jkun suċċessiv, li jaħdem. Inti qed taħseb għalik biss. Mbagħad tiġik il-mara u tagħmillek hekk, tgħidlek, iva all right, inti se tgħix, Tgħix f'dik il-kundizzjonijiet illi toqgħod relax, trankwill, ikollok xi żewġ għalieqi, xi koċċ annimali illi jipproduċulek, mhux sa niskarnhom u noqtolhom ta', ġifieri toqgħod tiekol mill-prodott illi tipprovdilek l-art u n-natura. U xi kultant tagħmel xi xirja. X'affarijiet ta' barra minn hawn dawn? Le, mhumiex. Tkun issostni lilek innifsek, sewwa, tagħmel għal mod tal-kelma xi greenhouse li tiġġeneralek ċertu enerġija, pannelli u dawn l-affarijiet, ma għandekx għalfejn tibni palazz. Tagħmel dar konvenjenti, razzett, sabiħ, kif tixtiequ inti, xejn ta' barra minna, u tgħix ta' nies, Text, Imma mbagħad tgħidlek għax jiena jiena meta għad ninqata' kompletament mis-sistema, minn kollox, minn dawk l-affarijiet li toffri s-sistema ninqata' minnhom għax m'għandix bżonnhom, m'għandix bżonnhom. Imma tant din is-sistema rabtitna, tgħidlek allura l-karrieri tat-tfal tiegħek m'intix qed tħares lejhom futuri? Eh, hmm, veru. Iġifieri inti se tisraqilhom il-libertà li jfittxu karriera tfal tiegħek? Ah, puntu, għandha raġun. U ovvjament kont ħsibt fuqhom daw jiena, imma ovvjament tittaħseb ukoll li mhux kulħadd jaħseb bħalek għalkemm hawn dawn in-nies ribelli illi naqsmu l-istess ħsibijiet dwar din il-sistema tal-ħara Sewwa dan il-maqjel mhux kulħadd lest li jieħu dan il-pass. Jiena kieku waħdi nieħdu dan il-pass, imma mhux qiegħed waħdi meta jkollok familja hija iebsa. U biex nirritorna għall-punt meta għedt illi jiena mort għand l-accountant tiegħi. Ehm, Rrid insemmi dan il-punt li jiena kont mort għand l-accountant tiegħu kien qalli meta kont għatlu isma' għatlu jiena rrid ninqata' mis-sistema da baqgħi ħares lejja insomma ħaġa li ħadd ma staqsir qabel kien qalli imma għaliex jiex tittinqata mis-sistema u bdejt nelabora jekk li għalhekk għalhekk għalhekk għalhekk. Qalli ħa ngħidlek. Qalli meta tinqata' mis-sistema qalli jiġġifieri. Qalli la tista' ssuq karozza. Isma' x'qalli da. Ara ara kemm hi ara kemm hi minsuġa b'mod kumpless u b'mod strateġiku s-sistema. Ara naqra, ġifieri jekk inti Jirnexxilek toħroġ mis-sistema? Litteralment, litteralment ma tista' tagħmel assolutament xejn. Xejn. Jekk inti se tinqata' mis-sistema bil-mod kif jrid jiena, għalli ma stax issuq karozza, għal laqqas biss tista' tirfes fuq il-bankina. Qalli, Għax inti ma tibqax ċittadin. Qalli, O ħalli nimbellaħ da. Qalli m'intix ovvjament m'intix intotalat inti li tieħu mediċina għall-mod tal-kelma, li hija ovvja di. Għall-mod tal-kelma inti qed taħdem u waqajt solar jew weġġajt jew qtajt idek. Qalli int ma tistax tużah l-isptar, qalli titħallas. Qalli, Ovvjament, kieku lest li nħallas kieku dik kienet l-unika ħaġa. Imma bida jsemmili, jaf, kieku din kienet l-unika ħaġa li jekk inweġġa' jiena mmur l-isptar u nħallas biex jgħinuni, sewwa, mhux problema, mhijiex problema dik. Imma hemm ħafna affarijiet. Ħafna, ħafna affarijiet, għax dan ħabib tiegħi, dan l-accountant u beda jidħolli fid-dettall, għax hu jaf x'inhuma l-affarijiet. U ħalli nimbel l-għada. Għalli aqqas tilfes fuq il-bankina, għalli ma tista'. Għalli mġi, għalli jekk inset inqata komplet, għandi mittix rikonoxxut bħala bniedem. Għalli. Għalli inti għalli jen tiġi. Għalli literalment għalli jen. Għalli jistaw jaqdu jarrestawk. Bis-serjetà ta' bida jgħidli affarijiet bellaħni. Jiġifieri ara naqra, ara naqra kemm hi maħduma b'mod kumpless din is-sistema. Jekk inti trid tinqata' mis-sistema m'għandekx il-libertà li tinqata' b'mod b'mod ċivili jew b'mod kif jsejħulha demokratika, sew għax din din mhix demokrazija di. Anki il-mod kif inti tinqata' minn magħha, inti di tqisek bħala biċċa mbarazz, inti minn xejn. Dawn in-nies demokratiċi illi jagħmlu balla, eh, dawn huma dawn huma n-nies illi jqisuk Jekk m'intix magħna, mela nesterminawk, jekk m'intix magħna, għax, kif bdejt nifhmu jiena u l-mod kif beda jispjegali u jpoġġi l-affarijiet, hekk hi, hekk hi l-ħaġa, hekk hi r-realtà, qalli inti tiġi ineżistenti, qalli. Qalli u jekk jiltaqgħu miegħek, qalli l-ewwel nett qalli jitfgħu għajnejhom fuqek biex inti tkun immoniterjat Is-sistema mbagħad trid tkun taf għal xiex inti inqtajt. X'intenzjonijiet għandek? Qalli dawn jiġbruk, jiġbruk letteralment. Qalli għaliex inti bniedem bla dokument, bla dokumenti ta' xejn. Inti bniedem m'intix magħruf mis-sistema. Int bniedem alien. X'qed tagħmel hawn? X'inti tagħmel hawn? Ma tistax timxi hawn. Pomm itfgħu ġewwa. Jiena għaddejt minn dawn l-affarijiet ukoll għax jiena moħħi jiena għall-aħres persuna tidħol ġo moħħi. Ok, meta tidħol ġo moħħ persuna, jekk tidħol ġo moħħ persuna hija kumplessa l-biċċa xogħol. Ħafna kont kulħadd għandu moħħu kumpless, sewwa. Jien dħalt f'affarijiet Eh, rrit nqata' minn mal-Knisja Kattolika, imma mbagħad bdejt ngħid u iva marara. La jiena ma xed intihom wiċċ għax jiena magħmed. Jiena għalihom fuq ir-reġistru Kattoliku jiena Kattoliku, ma jiena għalihom ma tagħmilx differenza. Lan qim l-alla falz tagħhom daw. Sewwa, għax dawn iqimu alla falz. Krejaw huma. Is-sistema Kattolika, Kattolika, mhux Kristjana, is-sistema Kattolika. Sewwa? Dawn jaduraw entitajiet li ma nidħolx fihom, ejja ma nidħolx biex ma niżvijax minn dan il-video. Sewwa? Imma l-intenzjoni tal-qima u ta' ta' li għandhom privira tiġi mħejjija u preparata għas-segwaċi tagħhom hija oltre B'mod estrem oltre minn dak illi s-segwaċ miskin jaħseb illi qiegħed iqim jew isegwi. Totalment differenti. Totalment differenti. Fis-seminar li għamilt fl-20 ta' Mejju, tkellimt dwar diversi punti fid-dettall dwar x'inhi l-Knisja fil-verità. u dwar kif se tassumi kontroll tad-dinja fil-futur qarib. Hi li se tkun, hi qed taħdem fin-New World Order, il-Knisja Kattolika. X'ma ninqatax minn din is-sistema? X'ma ninqatax minn din is-sistema? Imma hemm modi kif tinqata' mingħajr ma tgħaddi minn dan il-ħesel. Kont qed nara darba minnhom kien hemm daqsxejn ta' post fuq fuq il-Facebook kienet illi wieħed mill-mod biex ma tagħtix każ din il-kazzata tal-Covid, aqbad it-television u għaddbhom it-tieqa, u aqbad il-mobile u ġibu frak. Għax inti kif sa tiftaħ it-television? Kampanja sħiħa globali kienet, Covid tilgħa u Covid nieżel. Persuna dgħajfa minn moħħha se taqa' fin-nasba, se tiġi influwenzata, kif infatti ġara, ma' persuna li għandha rieda b'saħħitha, u għandu hawn jiffunzjona kif irid, u għandu hawn tiegħu, u mhix immexxi bl-ispak tas-sistema, ma ġiex influwenzat, u ma ġiex abbużat bl-ebda mod. Jiena jien ma ġejtx abbużat. Għalkemm, għalkemm imtlejt bin-negattività dak iż-żmien għax bdejt nara, qed tara nara s-sistema qed turik illi qed turik illi hi qed taħdem għassa għassa għal saħtek. Ma fil-verità mhux għal saħtek qed taħdem. Ira xi sistema lokali wkoll mimlija bl-isbak tas-sistema, tas-sistema globali. Aħna l-gvern tagħna ma seta' jagħmel xejn għax kellu oppożizzjoni fil-kabinett intern. Illi llum mhux tal-li sar konsulent da, sewwa tal-li ġi president tal-ħuda, eh, dan ġi president tal-ħu, ġifiri nistaw nistaw naħsbu inħossu dan. Hm, x'intenzjonijiet kellu? Kellu intenzjonijiet li jkisser lil Robert Abela, il-Prim Ministru, da, illa li xħadlu postu. Illa li xkemm xi ħadd li jgħidulu l-King u l-mara tiegħu iffinanzjaw jew appoġġjaw b'xi mod biex jitla' Robert Abela. Allura da Is-Sur Fearne inħaraq. Allura illaxka u qabad jattakka left right and center. Għalaq pajjiż, rid ikkisser pajjiż u mentri Robert rid jiftħu. Robert rid jiftaħ il-pajjiż biex ma jistaġnax l-ekonomija. Intkom tafu, min forsi jsegwini ta' spiss, Hemm isegwi eh, l-videos jew forsi dawk li kont nagħmel qabel meta kont maħruq bis-sistema għadni maħruq imma nipprova niddevja minn dawk l-affarijiet. Jaf minn isegwi il-video sijaj, jaf li jena mandi lebda simpatija lej il-politiċi, mandi lebda simpatija lej partit, lej lebda wieħed, xej, assolutament. Li jatnejt, Jafu kulħadd. Kulħadd jafu, jiġifieri. Issa din il-persuna li tikkisser pajjiż ekonomikament, sewwa u għamel kampanja ta' biża', telaq minn hawn. Eh? Telaq minn hawn dabbar rasu. Il-President tal-ħuda, issa sar, ajmaj. Hi ma hi, mara f'dah il-President tal-World Health Organization. Hi ma hi. Ah, mbagħad minn naħa l-oħra hemm l-oħra wkoll President tal-Unjoni Ewropea. Aj maħi. Aj maħi. Jiena ridt ninqata' mis-sistema il għaliex ħassejt li din hija kollha negattività li li qed tappressani sewwa. U peress li għandi moħħi daqsxejn jiena jiena persuna illi kif taqbad tgħid illi inħoss illi għandi l-kuxjenza tiegħi tqila u meta nara xi ħaġa veru taffettwani m'iniex dak it-tip ta' lukewarm li ndawwar rasi l u nibqa' dej qisni qatt ma rajt xejn jiena persuna illi jekk se nara xi ħaġa bil-kontra ħa nipprova nagħmel xi ħaġa biex ngħin għall-inqas. Dawk li kienu dawk li kienu jiġu l-protesti jafu Kemm esponejt il-wiċċi, Marita Bonnici. Saħansitra ħarġu n-nies jgħidu li b'dik l-ittra li jiena kont bgħatt lill-Prim Ministru personali bl-ID card tiegħi morna Kastilja niffirmaw taħt il-kameras tas-sistema sewwa. Ktibt ittra ta' sitt paġni u martajtha lill-Prim Ministru jiena. biex jirrikonoxxi n-nies bħala nies, mhux bħala bħala guinea pigs. Sewwa? Bħala annimali li dawn min jippretendu li jiena niġi nittaqab għal marda illi tgħaddilek f'ġimagħtejn. Kont ktibt itra, mbagħad ħareġ xi bravu, għax dik li tiegħu mbagħad, ħareġ xi bravu, għalli din teddida. Teddida, eh. Għabba tiddeċida li teddida nqabad. Sewa minn itra ta' sitt paġni dettaljata. Ra l-aħħar biċċa, Fejn għedt li aħna mhux se nittolleraw iżjed dan l-aġir tal-Gvern għax aħna ċittadini u jistħoqqilna ngħixu b'mod liberu, ħareġ li qal din theddida. Eh? Għamel cherry picking u għażel li ried u ħareġ biha, għatlu inti qrajta l-ittra qal li le, mela xizzok ħriġ tajt li din theddida. Umbad daħlu sħabi li ġew miegħi msieken, nirringrazzjom, L-ewwel waħda Rita Bonnici. Sewwa, dawn ġew miegħi jappoġġawni hemmhekk biex ma mmurx waħdi Kastilja. U ġew miegħi. Jiena meta nara xi ħaġa bil-kontra nipprova nagħmel xi ħaġa. Ma jkunx pjaċir tiegħi, imma jiena jdejjaqni l-kontrarju. Il-kontrarju dejjina persuna li inħoss, persuna li ma ndawarx wiċċi. Bħal meta eżempju jien naf, darba kont qiegħed il-baħar, kien hemm din il-biċċa shower illi għamlu f'nofs l-għadira, kollha kuluri, mhix dik li kulħadd kien jiżloq fuqha, mhix dik, dik neħħewha mbagħad għamlu oħra f'nofs ta' bajja. Tifel iswed il-ħin kollu jiftaħ l-ilma u l-ilma nieżel, ħin kollu nieżel l-ilma u jidħol ġo fih ħasel jaħsel il-flip flop Ejwa dvero tifhem żejt meskin da, jiġifieri mhux biex jagħmel il-ħsara, imma bdejt niddejjaq jiena qed tara naqra istra eh, xtaqt inqum jiena ta' ma mridx ma rridx dan it-tifel biex naħtfu ma kun se naħtfu ma jiena forsi kun hemm il-ġenituri tiegħu ma rridx isni nindaħal imma xtaqt li nindaħal. Għax il-ħsara ddejjaqni jiena. Il-ħsara ddejjaqni hu. Jien dak it-tip ta' bniedem. Imma la ma nistax ngħix ngħin ħafna nies, illa x'kulħadd għandu ovvjament il-pjan tiegħu. Hemm eh, jiena nagħmel ċertu videos min irid jipproċessa dak li qed ngħid? Mbagħad jaraw. Sewwa biss biss illi aħna deħlin deħlin fażi ġdida tal-istrateġija globali, sewwa, illi tibda taħdem mod daqsxejn iżjed kawt. Issa, tinsewx illi ladarba tiġi stabilita il-munita diġitali globali, inti qishom għandek il-bajd, sewwa, ta' bejgħ saqajk f'id il-gvern. Meta jrid jagħfashomlok u jġibek fejn irid. Litteralment. Il għaliex inti la għandek kontanti id-dar. La għandek flus fil-bank li tista' tmur tixbidhom meta trid. M'għandek xejn ma ma ċandek. Ma ċandek kif taqbad tgħid dawn il- eh, dawn il-vantaġġi? Le. Inti għandek kollox għand is-sistema issa. Dak li ħdimt għalih ħajtek sħiħa qiegħed f'id is-sistema. Jekk inti, ara kif konna, jekk inti tingħata ċitazzjoni għal mod tal-kelma kif qegħdin issa u ma tħallasiex, jagħlaqlek il-liċenzja. Dittatura jagħlaqlek il-liċenzja. Sewwa? Issa, jekk inti se tiġi kkastigat mis-sistema irrelevanti għandekx tort jew le, tista' ma jkollokx tort, imma se tieħu passi il għaliex issa għandu s-sistema għandha l-bajd tiegħek f'idejha.